Croeso i Brew yn y Bar a dwi wedi teithio i lawr yr M4 o Cwm Rhondda i Cwm Gwendraeth. Ac yn ôl pob sôn mae tipyn o hanes ynglwm â Clwb Rygbi Pontyberem pan mae fe'n dod i cwpanau y byd. Clwb gartre wrth gwrs i Nigel Owens a nath ddyfarnu'r ffaenol yn 2015. Clwb cynta Lee Williams, cyn gapten Cymru pan enillodd Cymru Cwpan Rygbi Byd saith bob ochr, a hefyd dyn a nath ennill Cwpan y Byd dros Cymru mewn gamp Chwaraeon hollol wahanol, Jonny a Ferret Clayton, a oedd mewnwr a capten cyn troi i dartiau. Amser i ni cwrdd â'r tîm. Oce Res, yw dechrau bant, o'n i'n meddwl bod yn syniad falle i gofyn cwpl o cwestiwn. Ceisio weld os mae'r chwaraewyr wedi bod yn cymryd sylw o'r digwyddiadau dros y penwythnos yn y Pencampwriaeth. Ble gath y gêm yn erbyn Portugal i ware? Lyon. Yn anffodus, na. Yn Nice o fe. Ond uh, agos. Digon agos o fe. Digon agos, da iawn. Beth oedd y sgôr? 28, no, 26-8. Pwy yn illodd 50th cap nhw yn erbyn Portugal? Thomas Williams.
Arbennig.
Pwy sgwrodd y cais cynta? Lewis Rhys Zammit.
Da iawn, arbennig. Ti'n cofio fel nath y dathlu? Na, o'n i y tu bach pryd ni. Siwr, ti'n mwyn dangos i ni? Uh, na. Dwi'n ti bach.
na, dwi'n dwi'n. Ymdrech digon o ddawo gyda chwaraewyr, ond nawr mlaen i ymarfer. Justin Lloyd, legend, pan y fan hyn. Pan ydych chi'n edrych ar gêm Cymru, falle yn erbyn Portugal, gyda'ch prif hyffordd o'r cap arno, beth byddech chi'n newid ar gyfer Awstralia? Wel, jyst cadw'r gym yn syml iawn. Mae rhaid uh, mynd mlad trwy ddol blaenwyr gyntaf. Felly un newidiadau bydden ni'n gweud, felly bydden ni'n dod i Jack Morgan o Brynaman draw i blaen side felly, a dod i Tommy ar y ffel mewn fel open side. Colli ar y penwthnos fe? Ie, yeah, thyn ni lawr i uh, Abergwain a Wel capten ni mas yn uh, Watch Out Cymru mas yn Ffranc. Yn y dream mas fyna.
Yn y dream, ie. Wel, dyma hoff ran o marfer i fi, felly cot fi bant, fi'n mynd i war a touch gyda'r boys. Mae sgiliau dal na, ond so ran y dal na, so o'n anffodus. So, fel, fel uh, blaen y sgellwr, Pwy ych chi'n meddwl bod chi'n fwy tebyg fel? Fi'n hoffi gwylio tyma bach o Michael Hooper a Adi Safeya. So mae, mae lot o sôn bod chi'n um, eitha tebyg i Louis Zammit. Nid yn chwarae rygbi, ond oddi'r car, jyst yn edrych, y ffordd chi'n edrych, edrych ar ôl un lan. Ah, siw gwrdd e.
Shout out to the barber. Sut ti'n teimlo ar ôl y ffitrwydd na? O, oh, lyflu, gret.
Ti'n hoff iawn o ffitrwydd, nid ti? Na? Pa safle chwarae? Uh, Segro. Yn edrych mlaen at y gym yn erbyn Australia, pwy byddech chi'n rhoi yn y ail reng? Will Rowlands, Daf Jenkins felly. Gyda falle y reng ôl, pwy bys y tîn pigo yn erbyn Australia? Y grib dda'n dewis yr un peth ethni yn y gym cyntaf erbyn Fiji, lle Wayne Roy, Jack Morgan a ffal taw. Os unrhyw falle pryder neu chi'n llawer hyder bod ni'n mynd i gael y fuddugoliaeth? Hyder, ie. Fi'n credu, wel, wedi si'r uh, cyn uh, cyparn ar y byd bod gêm galetach ni bydd Fiji. So ni di mynd i Fiji a fi'n credu bod bydd Australia yn mwy hawdd na'r Fiji. Bell neu Garth Thomas? Garth Thomas.
Offran lot mwy rhwng y ca, mynd bydd lot o tackles i fod yn deg i fe. Efe Valentini neu Faletau? Ah, rwydd, Faletau.
Gatland neu Eddie Jones? Gatland.
A pham?
Mae'n well coach yn nhw e.
Chi'n uh, chi show yn off achos o'r cameras yma neu chi wastad yn, yn marfer fan hyn? Wel, ni yn, ni yn marfer, ni'n ei lot o pethau fel ti. Ti fi'n show? No, dim fi.
Ti'n show y band?
Pere, section newydd i Brew yn y Bar, Brew

Tighter prop, Cymru ennill 23-10.
Yn pwysau. Oh, nice! Nathan Brew, hen ysgellwr. Cymru'n ennill 32 i 22. Ymunwch â ni am y berod nesaf pan fyddai nôl yma yn Clwb Rygbi Pont y Berern am Cymru yn erbyn Awstralia.